Robin. Joël.
Has du schon enker Päiperleke am Bauch? Ech si vegan, dat heescht ech weess net wéi déi hätten do sollen hikommen.
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Moien a wëllkomm bei enger neier Episod vu Méi wéi Sex. A mir schwätzen haut iwwer dat eethescht Konsuméiere vu Päiperleken. Nee, mir schwätzen haut iwwer verléift sinn, iwwer Léift An all aner Gefiller, déi iergendwéi domadder ze dinn hunn. An och wéi déi Gefiller eis Bezéiunge kënne beaflossen. Dat ass e bëssen esou e Spin-off vun där leschter Episod, wou mer jo iwwer Dating am Poly-Kontext geschwat haten. An do si jo och schonn esou Begrëffer wéi New Relationship Energy gefall. A mir hunn eis geduecht, mir giffen dat Thema Verléift sinn, Léift, New Relationship Energy Old Relationship Energy e bëssen ausbauen. Mee fir dann awer eng Kéier zréckzekomme bei déi Päiperleker, dat ass jo am Fong eng Metapher fir esou e Kribbele wat een am Bauch huet. Wie fillt sech verléift sinn bei dir un, Robin? Oh, dat ass eng schwiereg Fro. Ech mengen, jo schonn, déi Päiperleken am Bauch an deen Excitement vun, oh mäi Gott, déi Persoun an och dass ech muss onkontrolléiert grinsen oder en dommt Laachen op d'Gesiicht kréien, wann ech iwwer déi Persoun nodenken. An ech mierken einfach, dass déi Persoun, an déi ech virun allem grad frësch verléift sinn, da vill a mengem Kapp erëmschwiert an zimlech présent ass a menge Gedanken. Hm, hues de dat oft? Mmh, éischter net. Ech verléiwe mech relativ seelen, also ech kréie relativ seele romantesch oder staark romantesch Gefiller fir Leit. Ech entwéckele séier Léift fir Leit, mee manner séier Verléiftheet, wann dat Sënn ergëtt.
Also fir mech ergëtt dat zimmlech vill Sënn. Ech mengen, ech giff vläicht esouguer dräi verschidde Kategorien opmaachen. Also esou richteg verléift war ech, mengen ech, a mengem Liewen zweemol, an do war ech och nach ëmmer relativ jonk. Also eng Kor och méi jonk wéi ech menge giff dat Leit normalerweis sech verléiwen, mee fir mech huet sech dat awer zimlech esou ugefillt an war mengen ech relativ real. An eng Kor war ech halt bësse méi al, mee jo och nach relativ jonk an dat huet sech ëmmer zimlech krass ugefillt. Also engersäits sou dat ech wosst ok ech si verléift an anersäits halt äh, kribbelen, mir si vun an d'Handy kribbelen an nervös gi wann ech die Persoun gesinn an just un die Persoun denke kënnen an du sos nächt anescht ass an ech hun dat am Fong äh, nie als immens angenehm empfond muss ich ehrlich zouginn wat wahrscheinlich och dorunner louch dat die Verleeftheet net reciprok war an do och einfach dann ni irgendwie eng Bezéiung oder eng romantesch Bezéiung entstoe konnt. Deem wär leider sou, sou dat dat halt, jo, fir mech net sou angenehm wär fir do verléift ze sinn. An dat huet deelweis och zimmlech laang ugehalen, dat dat Gefill do wär, ëmmer wann ech déi Persoun gesinn hunn, an dat ech och einfach ziemlich laang davon betraff wär fir mech wär dat du net eso angenehm an dann gi ech aber so gëtt fir mech nach irgend eppes so zu zwëschend dem krassen verléift sinn an eng persoun just irgendwie cool fannen wou ech lo gi soen dat ass dat wat vläicht leit e crush nennen also ech fannen eng persoun cool ech fannen se interessant ech freeë mech se ze gesinn ech si vläicht och bëssen nervös Mee et ass net esou dee krassen, dat krasst Gefill, wéi wann et ëm Liewen an Doud giff goen, wat ech bei deem Verléiftsinn hat. An déi Crushes hat ech och e bësse méi oft an déi si meeschtens och, also wann aus deene Bezéiungen näischt ginn ass oder wann ech elo net weider Kontakt mat deene Persounen hat, da war dat och net schlëmm oder esou. Dat beim Verléiftsinn, do war schonn eng Ofleenung zimmlech, huet zimmlech wéi gedoen. Ok, dat fonnt ech awer ganz interessant, well déi lescht Kéieren dass ech mech verléift hunn, hunn ech mech a Leit verléift mat deenen ech eng net platonesch Bezéiung agaang sinn. Dat heescht ech fänken u Leit ze daten a scho mat hinnen an enger net platonescher Relatioun ze sinn an dann iergendwann setzt sech dat Gefill vum verléift sinn un an am Englesche fannen ech dat schéin gesot, esou I'm falling in love with them, wat fir mech net gläichzesetze mat Léift ass, mee mat deem Verléiwen. An dat sinn dann fir mech sou wierklech déi staark romantesch Gefiller. Mee ech hat dat awer, mengen ech, nach ni, datt ech mech an eng Persoun verléift hunn, mat där ech net schonn eng net-platonesch Bezéiung hat.
Mhm. Ech iwwerleeë grad, ech mengen, ech hunn déi zwou Persounen, déi et gee gaangen ass, net wierklech vill kannt, esou e bëssen. An dat ass och an deenen zwee Fäll méi oder wéineger esou vun Null op Honnert gewiescht. Also ganz komesch, esou wierklech esou wéi aus dem Märchen Liebe auf den ersten Blick. Zack, Knall, Boom, et schléit e Blëtz an an du bass en anere Mënsch. Oha, ok, krass. Ech duecht net, dass Leit dat wierklech erliewe giffen. Ech duecht ëmmer, dass dat esou e Filmmärche wier, dass esou dat Liebe auf den ersten Blick. Mee dat ass, dat ass mega interessant. Also wat fir mech halt komesch wär, esou, well dat relativ am Ufank vu mengem Liewe geschitt ass, also wéi gesot, ech wär wierklech schonn nach zimlech jonk, huet sech alles, wat dono komm ass, esou iergendwéi esou, ok, dat ass, du bass iergendwéi ugezunn un déi Persoun, mee et ass net wierklech dat, wéi et demols wär hun ech halt immer gedecht so okay vielleicht sinn ech wech geht aromantisch oder et gëtt dat wirklich just eng Kéier am Liewen oder irgend Apps ass futti mat dir oder keng Ahnung also dat huet sech immer ziemlich komisch ugefillt so well dat halt eng Kéier so en riesegt grousst Gefill wär dass du en bësse méi spéit nach enke kommt hu ech schon gemerkt okay dat kann awer och méi oft passéieren mee jo Et ass schonn interessant, wéi ënnerschiddlech dat si kann. An dann natierlech och spannend, wat alles aus deene Gefiller kann erauskommen a passéieren. Jo, absolut. Wéi fillt sech dann Léift fir dech un a wéi ënnerscheet sech dat vum Verléiftsinn? Also fir mech wär Verléiftsin jo ëmmer Zimlech eppes, wat mat éischter negative Gefiller verbonne war, also wou ech ëmmer geduecht hunn, okay, dat ass elo esou, ech muss déi Persoun iergendwéi kenneléieren a vu mir iwwerzeegen, a wann dat net klappt, da wäert iergendeppes ganz Schlëmmes passéieren an ech wäert mech ganz schrecklech fillen. An ech sinn och einfach an engem Zoustand vu konstanter Opgereegtheet an Nervositéit, déi ech net iergendwéi kleng kréien an do dogéint fillt sech Léift einfach un vill méi angenehm, also sou ok ech hunn eng Persoun mega gär an dass mega cool an si huet mech och gär an dass wéi eng grouss déck flauscheg Decken an déi een sech ankuschele kann, sou giff ech dat elo mol beschreiwen. Also do hunn ech net onbedéngt sou déi krass kierperlech Symptomer wou elo iergendwéi wieren Nervositéit oder Irgend eppes wat kribbelt oder esou. An mee et ass éischter esou een entspanend Gefill fir mech. Wéi ass dat fir dech? Ech fannen grad esou am Kontrast ass et bei mir oft esou dass Léift ass esou eppes roueges a Léift ass eppes déifes an eppes wat immens mat esou Vertrauen ze dinn huet a Comfort an Doheem an verléift sinn ass dann méi esou eppes méi opreegendes an Sou d'Päiperleken an dat, oh mäi Gott, an ech fannen immens schéin, well ech hunn och eng Bezéiung, déi wierklech eng Laangzäitbezéiung ass an ech mierken einfach, dass ech nach ëmmer an déi Persoun verléift sinn an dass ech och ëmmer erëm nach kann sou déi Päiperleken am Bauch fir déi Persoun hunn an dass, jo, ech nach ëmmer verléift sinn an déi Persoun. Dass d'Verléiftheet an d'Léift awer sou koexistéieren, niefteneen. a mateneen. An dee Kontrast fannen ech immens schéin an och zimmlech faszinéierend, well sech déi Verléiftheet trotzdem iergendwéi behal huet, och wa se méi roueg ginn ass. Einfach wéi dat halt ass mat Bezéiungen, et ass e bësse méi eng roueg Verléiftheet ginn, mee ech mierken awer, datt et nach ëmmer eng Verléiftheet ass, oder ech mengen ze mierken, datt et nach ëmmer eng Verléiftheet ass. Muss och soen, mat all deene Konzepter, ech hunn ëmmer immens Schwieregkeete fir dat ganz kloer ze trennen an fir dat ze definéieren an fir dat och bei mir selwer esou ze erkennen. Dat ass einfach, et si komesch Gefiller. Jo, ech fannen dat och immens schwiereg fir rauszefannen, wat een am Fong fir eng Persoun empfënnt. Ech hat doriwwer och eng kleng Episod mam Kelly opgeholl, déi heescht Ech wëll eppes vun dir, mee wat eigentlech? Do hat mer och iwwert déi verschidden Unzéiungsforme vu Crush an Squish an gëtt nach ganz vill aner Wierder geschwat. An dat mécht et fir mech e bësse méi einfach, wann ech esou soen, ok, dat ass eng Attraktioun, déi besteet éischter op deem do Level oder op deem aneren. Mee oft vermëscht sech dat jo trotzdeem an et huet een eng Persoun net just aus engem Grond gären oder et ass een net just aus engem Grond un eng Persoun ugezunn, mee aus der Méi an aus enger Mëschung vu villen. An dann ass et ganz schwiereg fir genau ze benennen, wat dat Gefill elo ass. An ech hunn d'Gefill, dat ass och vu Persoun zu Persoun e bëssen ënnerschiddlech, wéi sech dat dann ufillt a wéi ee sech dann och mat där Persoun fillt, vis-à-vis vun där Persoun fillt a wéi dann och quasi déi kierperlech Symptomer, ech, dat ass e bëssen, bëssen e komesche Langage, deen ech do hunn, mä ech weess net genau, wéi ech dat soss soll nennen, vun där Verléiftheet oder vun där Léift sech sech äussere bei engem an ech mengen dat ass eng och ganz individuell einfach an jo ech hätt dat zwar lo esou erzielt dat ech deen déi Liebe auf den ersten Blick do een zwee mol eng mengem Liewen hat mee ech mengen dat ass eppes wat esou als gesellschaftlech Erzielung immens dominant ass an ech hat ganz laang esou d'Gefill ok wann et dat net ass dann ass et keng Léift oder da bass de net verléift an un dir ass eeschen eppes futti datt dat mat dir net geschitt an datt s du dech net verléifs an ech mengen do ass et einfach wichteg fir sech, fir jiddereen sech an Erënnerung ze ruffen, dat halt Léift ganz vill verschidde Forme kann hunn a sech ganz vill verschidde kann uspieren an halt net all Verléiftheet oder all Crush sech no engem Muster ofleeft, wéi een dat vläicht aus de Medie kennt oder wéi een dat aus Erzielunge kennt, mee halt bei jidderengem ganz aneschters ka sinn. Jo, do ginn ech der Recht. Ech muss soen, grad well mer elo driwwer geschwat hunn, iwwert dat Erkennen, ech hunn heiansdo Schwieregkeete fir new relationship energy, dat heescht déi Gefiller, déi een huet, wann een eng nei Bezéiung mat enger neier Persoun ageet oder och mat enger net neier Persoun, also wann aus enger Frëndschaft op eemol méi wéi eng Frëndschaft gëtt. Ech nennt se Problemer, fir dat ganz kloer vum Verléiftsinn ze ënnerscheeden. Wéi ass dat bei dir? Also fir mech ass New Relationship Energy oft e bësse sou wéi een ëmgedréinten Hangover. Also ech mengen, dat huet domadder ze dinn, dat dat oft dat Gefill als éischt Kéier opkomm ass, Nodeems ech iergendwéi e längere Weekend mat enger Persoun verbruecht hunn an dunn déi éischt Kéier Saache geschitt sinn, déi esou net platonesch waren an een dann iergendwéi aus deem Weekend erauskënnt an esou d'Gefill huet, ok, ech hunn en Hangover, mee op eng gutt Aart a Weis. Ech sinn zwar mega midd, mee ech sinn och mega glécklech a mega frou an dass Wonnerschéin an d'Welt ass super. An déi Energie, déi hëlt dann iergendwéi net esou of, mee déi bleift eng Zäit laang. Mir fält wierklech et schwéier fir e Verglach ze zéien, deen halt net dat ass, mee jo esou e bësse esou en Dauergrinsen eng Zäit laang, méi Energie och an einfach frou sinn an och déi Persoun wëllen déi ganzen Zäit gesinn an esou vill wéi méiglech Zäit mat där Persoun wëlle verbréngen, och wann dat natierlech net ëmmer geet. Wéi ass dat bei dir? Ech menge bei mir äussert et sech méi duerch negativ Gefiller. Ech hunn eng immens negativ Verbindung mat New Relationship Energy. An zwar éischt esou dat Dénge vun, dass ech ufänken nervös ze ginn an dass ech ufänken ze sinn esou, oh jo, déi Persoun. Esou engersäits halt gutt Gefiller, esou wéi s du et beschriwwen hues, déi deelen ech och, mee dat mécht mech dann awer och scho erëm nervös, well et mech dann och einfach Ech sinn da vu mir selwer genervt, dass do déi ganzen Zäit déi Persoun a mengem Kapp erëmspookt an ech esou sinn, esou, Ah, dat war e schéine Weekend. Ech sinn esou, an dat haunt mech dann och esou, wat engersäits halt schéin ass, mee anerersäits ech awer och als immens nerveg empfannen. An dann och well, an ech mengen do ass dann e Punkt wou New Relationship Energy a Verléiftheet sech dann eventuell bëssi iwwerschneiden, well ech eppes um Spill ass. an awer nach näischt fest ass an där Hinsicht, dass ech ufänken, dass déi Persoun mer wichteg gëtt an dass ech déi Persoun gär weider gesinn, dann fänkt mer dann u wichteg ze gi wat déi Persoun iwwer mech denkt an gläichzäiteg ass awer nach net déi Vertrauensbasis do vun ok, ech kennen déi Persoun gutt an ech weess wéi déi Persoun reagéiert. Mee et ass jo nach ëmmer dann eng nei Persoun an eng nei Bezéiung. An ech hunn nach guer kee gutt Gefill vun der Dynamik, déi mer am Fong hunn. An also fir mech ass dat ëmmer mat ganz ville negative Gefiller, mat ganz vill Anxiety verbonnen. Einfach well ech och nach dann kee Vertrauen oder net dat déift Vertrauen an déi Persoun hunn, déi ech mat anere Leit hunn, wat et mir einfach mécht fir Schwieregkeeten z'iwwerkommen. Well New Relationship Energy jo och oft zesummefält mat et léiert ee sech am Fong nach kennen. Mhm. Also fir mech kléngt dat am Fong, wéi wann s de en relativ gudden a gesonde Bléck op déi Saach hues. Ech si mengen ech do éischter déi Persoun, déi dann halt wéinst där New Relationship Energy an jo, dofir heescht se jo esou an si mécht ee jo awer trotzdem emol glécklech an et gëtt jo och dee Begrëff vun der rosaroten Brille, duerch déi een d'Welt da kuckt, dat ech dann einfach e bësse méi naiv sinn an denken, oh dat wäert scho goen an ech si elo frou an déi aner Persoun ass och frou a mir genéissen dat elo a komm mir maachen eis net ze vill Gedanken iwwer d'Zukunft. Also esou dee Modus, dee läit mir immens no, well sech dat halt einfach immens gutt ufillt an ech kann awer gutt verstoen, dass de do déi Gedanken, déi vläicht scho e bësse méi wäit ginn, scho mëss an dat déi halt och net onbedéngt esou angenehm sinn, well dat ass effektiv eng Gefor an mir hate jo och an der leschter Episod e bësse schonn driwwer geschwat, dat dat a Poly-Bezéiungen duerchaus dozou ka féieren, dat een halt esou Ressourcëproblemer kritt, well een eng Persoun dann immens prioritiséiert a ganz oft wëll gesinn, well dat halt esou flott ass duerch déi relationship energy, an een dann aner Leit vernoléissegt. Genau, ech ginn dann éischtens nervös, dass ech meng aner Partner, inne vernoléissegen an zweetens ginn ech och nervös iwwert dat, wat no der New Relationship Energy kënnt, well ech hunn awer ëmmer bëssi d'Angscht, dass dono näischt méi iwwreg ass, wann dat bis fort ass, oder dass déi aner Persoun näischt méi dann fir mech iwwreg huet. wann déi new relationship energy bis fort ass, well ech fannen dass new relationship energy ass sou eng Flam déi ganz hell a ganz intensiv brennt, mee se huet och de Risk dass se immens séier einfach ausbrennt an dann näischt méi do ass. A vue dass ech new relationship energy éischtens net sou staark hunn an zweetens se och net sou genéissen a méi, längerfristeg Bezéiunge genéissen, ass dat dann eppes, wat mech dann och ëmmer immens nervös mécht, dass dat kéint geschéien. An dee rosarote Brëll vun, oh ech liewen am Lo an et ass grad alles schéin, dat hunn ech am Fong kaum bis guer net. Also dat kënnt mer wierklech net vir.
Ah jo, spannend. Dann has de am Virgespréich och nach ugeschwat, dat et quasi old relationship energy giff ginn. Wat versteet een dorënner? Mäin Term ass ëmmer stable relationship energy, mee old relationship energy geet och. Jo, ok, deen ass am Fong och méi flott. Jo, dat ass sou dat, wat ech a Bezéiunge wëll erreechen. Dat ass fir mech sou dat, déi déif Vertrautheet, Léift. einfach Vertrauen an, hey, et, mir hunn eis Dynamik fonnt, mir hunn eise Vibe fonnt, mir hunn eis Bezéiung wéi och ëmmer definéiert a mir wësse wéi mer zunee stinn. An dat ass fir mech einfach esou eng Situatioun vun immensem Vertrauen a wou ech och immens ka lassloossen a wou ech dann och kann immens casual Bezéiunge mat Leit féieren, déi awer halt op där Léift an op Vertrauen baséiert sinn, well ech einfach weess, ok, mir hunn zwar esou eis Bezéiung, mir schwätzen net all zwee Deeg mateneen a mir gesinn eis net zweemol d'Woch, mee ech weess awer, ech vertrauen der, du bass do an ech vertrauen der, du bass frou mat mer. An ech vergläichen dat ëmmer gäre esou, wann New Relationship Energy esou eng hell brennend Flam ass, wou alles intensiv ass a wou Gefiller staark sinn, Dann ass Stable Relationship Energy esou e schéint gemittlecht Kamäinfeier, wat einfach Sécherheet a Comfort ass an esou heemlech an wou ech mech einfach immens wuel dra fillen. Vill méi wéi an deem Stuerm, deen New Relationship Energy ass. Wéi ass dat bei där? Ech mengen, ech war nach net an esou vill Bezéiungen, wou et dann esou eng gutt Stable Relationship Energy Gouf also natierlech mëttlerweil schonn an e puer, mee nach net esou vill. Dofir fannen ech dat ganz interessant, datt dat fir dech esou de Goal ass. Ech mengen, ech hunn dann oft bei der New Relationship Energy scho bal erëm opgehalen oder et huet sech dann net ëmmer eng stable relationship energy entwéckele kënnen. Mee wa se do wär, da kann ech dat am Fong och esou ënnerschreiwen. Also dat mat deem Kamäinfeier, dat ass am Fong Eng gutt Metapher fir mech och. Ech hat virdrun bei der Léift gesot, dass wéi eng Decken. Dat ass stable relationship energy mengen ech och zu engem Deel. Einfach bësse esou wéi eng comfort zone. Mee ech fannen awer net, dat et eppes ass wat esou einfach natierlech kënnt an wat dann ëmmer bleift. Mee et ass halt wéi Dat aalt Spréchwuert ass, Bezéiunge sinn Aarbecht. Muss een och un esou Libesbezéiunge schaffen an halt dofir suergen, dat een heiansdo mol, fir bei denger Metapher ze bleiwen, e Stéck Holz erëm an d'Feier leet, dat et kann weider brennen. Dat kann op ganz verschidde Manéiere sinn, wéi een un där Bezéiung schafft, mee oft heescht et einfach, dat ee muss mat Konflikter eens ginn, datt ee muss probéiere Léisungen ze fannen an dat geet halt net automatesch just well een eng Persoun gären huet oder just well ee mol enk ka verléift sinn an eng Persoun, mee dat geet halt just andeems een u sech selwer an un där Bezéiung zesumme schafft an halt komplizéiert Diskussioune féiert, Kompromësser ageet a sou weider. Do ginn ech der absolut Recht, dat ënnerschreiwen ech genau sou. Et ass wéi s de sees, och e Kamäin, d'Feier brennt net vum selwen, et muss een hensdo e Stéck Holz noleeën an dat einfach ernären an déi Bezéiung fidderen. Wiers du en Typ wéi ee ka vun New Relationship Energy a Stable Relationship Energy iwwergoen, virun allem wann een eng Persoun ass wéi s du, déi dat bëssen nervös mécht? Oh en Tipp, ech fannen dat ëmmer schwiereg, grad well ech jo net déi eenzeg Persoun sinn, déi do eppes ze soen huet, géif ech elo mol soen, wat och de Grond ass, firwat et mech esou nervös mécht, nei Bezéiungen anzegoen, well et net nëmmen u mir läit. Mee ech mengen awer, dass Kommunikatioun einfach immens wichteg ass an och doriwwer ze schwätzen, ob een iwwerhaapt eng längerfristeg Bezéiung wëll, well ech fannen, dat ass ëmmer Eng wichteg Diskussioun, déi heiansdo, wann ee ganz staark geblennt ass vun der New Relationship Energy, bëssi kuerz kënnt. Mee ze soen, Hey, wat sinn am Fong eis Ofsiichten? Wëlls de einfach nëmmen e schéine Summer mat mir hunn oder soll dat méi längerfristeg goen? An wa jo, wéi liewe mir längerfristeg Bezéiungen? Si mir iwwerhaapt kompatibel? Well dat ass eppes, wat een och ëmmer muss bedenken, Léift a Gefiller, Verléiftheet si schéin, mee dat geet net ëmmer duer, also wann. Kann ee sech sou gär hu wéi ee wëll, wann een net kompatibel ass, dann ass een net kompatibel oder da sinn d'Ideeën net kompatibel. An ech menge fir sou fréi wéi méiglech oder ab engem Zäitpunkt wou et sech awer ichtie ubitt a wou et Sënn ergëtt, fir driwwer ze schwätzen, héi wat wëlle mir iwwerhaapt hei raus a wa mer alle béid eng längerfristeg Bezéiung eis virstelle kéinte wéi giff dat iwwerhaapt ausgesinn an wat sinn eis love languages déi sou eng stable relationship energy ënnerstëtzen an nähren. Hues du iergendwellech Tipps aus denger Erfahrung? Just dat wat s du elo gesot hues. Also ech mengen dat een driwwer schwätze kann, dat een sech halt Regelen ausmaache kann wéi déi Bezéiung soll ausgesinn, oder Regelen sech halt einfach kann ausmaache wéi déi Bezéiung soll ausgesinn. Jo vläicht och halt eng Kéier ausprobéiert wéi ass et wa mer eis e puer Deeg net kontaktéieren oder net gesinn. Je nodeem, wéi, wéi enk de Kontakt ass. Well dat ass, mengen ech, och eppes, wat bei esou New Relationship Energy, wann d'Bezéiung an där Phas ass, ganz, bei mir jiddefalls, ganz staark ass, datt ee sech dann immens vill matenee kommunizéiert, immens vill gesäit an et dann immens schwiereg ass, fir emol enker Ofstand ze kréien. A wann een deen dann huet, dann mierkt ee vläicht iergendwéi, okay, dat war elo awer net esou cool oder net dat, wat ech gebraucht hunn. Also dat si sou Tester, déi ganz gutt si fir dat auszehalen a wou een dann och mat sech selwer an awer virun allem och mat aner Persoun kucke kann, ok wéi kann ech vun enger Phas vun der Bezéiung, wou se immens opreegend an energiegelueden ass, an eng Phas kommen, déi vläicht bësse méi roueg ass, mee déi halt méi stabil ass. Jo, wat ech am Fong wollt soen ass, dat een halt vill muss schwätze, vill ausprobéiere muss an halt sech bewosst si muss, dat déi Phas vun där grousser Flam, wéi s du et genannt hues, net éiweg wäert unhalen, dat et einfach gutt ass fir e Plang ze hunn fir duerno, wéi och deen dann ëmmer ausgesäit. Heiansdo ass ee jo och a Situatiounen, ech soen zum Beispill Stéchwuert Vakanzen, Fling, dat ee guer net esou déi einfach Méiglechkeet huet fir dat längerfristeg op d'Been ze stellen. Dat ka jo och super ok sinn. Et ka jo och sinn, dat een sech seet, okay, dat war elo déi éiweg Léift op zwou Wochen an da war et dat. Dat ass just gutt, wann een dat weess an et ass just gutt, wann all déi Bedeelegt dat gutt fannen an domadder d'accord sinn an dat wëssen. Dat wier, mengen ech, dat Wichtegst an esou engem Fall. Genau, do ginn ech der Recht. Souwisou ass et ëmmer eng gutt Saach fir iwwer Erwaardungen an Hoffnungen ze schwätze mat deene Leit, mat deenen een nei Bezéiungen ageet. Wéi ass dat da Joël, wann ee vun oder eng vun denge Partner, innen staark New Relationship Energy mat enger neier Persoun huet? Wéi empfënns du dat? Well Jeanne, et ass grad an net-monogame Bezéiungen och ëmmer e grousst Thema. Do hunn ech lo net esou vill Erfahrung domadder, mee meeschtens huet mech dat dann éischter nervös gemeet. An ech weess, datt et Méiglechkeete gëtt an dat war och just esou fir sech mat ze freeën, mee meng éischt Reaktioun ass éischter ëmmer esou, okay, ech sinn e bëssen nervös an am Fong hätt ech gären déi Zäit an déi Ressourcen, déi ech soss hat an déi si elo net do. Dat mécht mech dann éischter nervös an jo, fannen ech ëmmer bëssen schwiereg. Wéi ass dat bei dir? Ech fannen et ëmmer mol fir d'éischt süß, well ech fannen grad Leit mat deenen ech wahnsinneg frou sinn wann se esou excitedly an enger new relationship energy sinn an einfach ech kloer gesinn dass si grad d'Welt duerch e rosaroude Brëll gesinn. Dat fannen ech mega schéin an ech dann ëmmer esou, oh du naive klengen Hues. Sou dee rosaroude Brëll, mee sou genéiss et sou laang et undauert. Ech free mech dann emmer zimmlech fir meng Partner, innen, awer ech passen dann och emmer gudd op dass op meng Besoinen nach erfëllt gin an wann dat net de Fall ass dass ech dat dann sou séier wéi méiglech uschwätzen fir dass sech do näischt opbaut. wat iergendwéi Resentment ass, well ech fannen, dass esou Saachen de Risiko hunn, dass sech séier eppes ustaue kann, an dass een dann de Mond hält, well een net wëll de Spillverdierwer sinn, an dass sech dann iergendwann eng Kéier eppes, e risegroussen, toxeschen, selbstzerstéierenden. Schlamm iergendwou gebilt huet an engem, deen iergendwann ausbrécht an dee villes ka futti maachen. Dat heescht, ech kucken dann och fir séier ze kommunizéieren, mee ech sinn awer och dann méi noléisseg mat menge Partner, innen, fir éierlech ze sinn, well ech einfach weess, ok, new relationship energy ass einfach eng staark Force a munche Leit an drécken dann och hensdo en A zou, wou ech an anere Situatiounen géif soen, sou, éi, dat war elo net sou cool. well ech mer och am Fong wënschen, dass meng Partner, innen, wann ech grad voll en am New Relationship Energy Modus sinn, mech och net esou moossen, wéi se mech giffe moossen, wann ech dat net sinn, falls dat Sënn ergëtt. Jo, fannen ech schonn. An ech fannen noléisseg sinn an déi ganz Saach mat engem Bléck voller Léift a mat vläicht och e bëssen Humor huelen ass op jiddwer Fall eng gutt Approche, woubäi een, wéi s du och gesot hues, seng eege Bedürfnisser net soll aus den Ae verléieren an déi och soll zur richteger Zäit, an dat heescht méiglechst fréi, kommunizéieren an net eréischt, wann et ze spéit ass. Fannen ech fannen ech ganz gutt als Tipp. Wat ech och fonnt hunn dass mir zumindest mega gutt hëlleft ass sou liebevoll zecken, well also meng Partner inne maachen dat och bei mir an ech fannen dat ëmmer och sou e klenge Realitéitscheck e bëssi, well an all sou Zecken ass ëmmer sou e klenge Fonke Wourecht dran. Dat heescht wa meng Partnerinne mech sou liebevoll bëssi op opzéien dann weess ech, dass ech vläit bëssi méi virsiichteg muss sinn, mee dass mer awer nach kee béis ass. An ech zecke meng Partner, innen och ganz gär sou mat ganz vill Léift e bëssen, wa se New Relationship Energy hunn, well een awer, wann een an New Relationship Energy ass, sech awer behëlt wéi e 14 järegen hormonalen Teenager, e bëssi. An dat ass witzeg, grad wann dat Leit sinn, fir déi dat ontypesch ass. Mhm.
Also ech mengen dat hätt ech perséinlech net esou gären, mee vläicht wier et mer an deem Zoustand och, also giff ech dat vläicht och net esou schlëmm fannen, finalement, wann ech mech wierklech giff esou behuelen, wéi s du grad beschriwwen hues. Mee ech mengen dat muss een einfach mat senge Partnerinnen ausmaachen och. wat ok ass a wat net an dat ass halt och individuell wat halt dann eng Grenz iwwerschreit a wat voll ok ass an wou da béid Säite kënnen driwwer laachen. Dat ass halt ëmmer eppes wat ee muss aushandelen oder wat ee muss wëssen a wat ee ka kommunizéieren. A wat wahnsinneg individuell ass. Ma Joël, ech mengen dann wiere mer och un engem Enn ukomm vun dëser Episod. Ech hoffen där hutt ganz vill bäigeléiert iwwer Léift an verléift sinn an Feieren a Flamen an Decken. An lo kënnt nach eng Rubrik vum Eli, also bleift nach e puer Minutten drun an mir héieren eis an zwou Woche rëm. Adi! Ciao!
Eng gutt Fro! Gutt gefrot!
Eng gutt Fro! Wat ass ee Wet and Messy Fetisch? Mam Iesse spillt een net, dat krus de bestëmmt als Kand mol gesot. Mee lo bass de erwuessen an du dierfs selwer entscheeden, wat s de mam Iesse mëss. Spills du domat? An engem sexuelle Kontext? Interesséiert? Genau dorëm geet et an dëser Rubrik. De Wet and Messy Fetisch, och nach Sploshing genannt, ass eng Virléift fir naass Substanzen, oft Iessen, déi op eng chaotesch oder onuerdentlech Aart a Weis op dem plakege Kierper, dem Gesiicht oder de Kleeder verdeelt ginn. Dorëms geet et engersäits ëm d'Sensatioune vun de Substanzen um Kierper also ze fillen, wéi déi verschidde Konsistenze sech op der Haut ufillen. Bei deenen, déi nokucken, geet et drëm ze gesinn, wéi de Chaos entsteet, wéi d'Sauerei entsteet an d'Persoun ëmmer méi knaschteg gëtt. Hei geet et och ëm d'verschidde Konsistenzen, Faarwen oder Geréch. Oft gëtt Raséierschaum, Schlagsahn, Taarte oder Cremekuche benotzt. D'Persoun, déi mat dem Iesse spillt,

Generell sinn verschidde Kierperflëssegkeeten wéi Urin, Kaka, Kaz oder Sperma net Deel vum Wet and Messy Fetisch. Et kann een awer réi Eeër, Schokolasszooss, zerdréckte Molbier, Glace, Crème, Ueleg, Hunneg, Seef oder Faarf benotzen. Oft gëtt Waasser oder Cremant benotzt, fir déi méi déckflësseg oder kliewereg Substanzen ze verdeelen. Heiansdo ginn d'Persounen ofgeleckt oder verschidde Substanze giess. Dëst muss awer net de Fall sinn. D'Persoun, déi dëst mécht, ass net onbedéngt plakeg an den Akt kann, mee muss net sexuell sinn. Heiansdo masturbéiert d'Persoun oder e puer Persounen hunn Sex, nodeem se sech begladdert hunn.

Wéi kanns du Iessen an däi Sexliewen abauen? Et gi ganz vill Méiglechkeeten ze sploschen, mee hei eng konkret Idee, Kaf Uebst, Schockela, Kamellen an Schlagsan. Lued eng oder méi Persounen an. Eng Persoun leet sech plakeg oder an Ënnerwäsch op de Réck. Déi aner decken den Dësch, also arrangéieren déi verschidde Liewensmëttel op dem Kierper vun der Persoun. Dono ass d'Bankett erëffnet A jiddereen ësst d'Iesse vum Kierper. Déi meescht Persounen, déi en Interessi fir de Wet and Messy Fetisch hunn, hunn en säit der Kandheet, säit se dräi oder véier Joer al sinn. Dësen huet sech säit der Pubertéit dann sexualiséiert. Et kann och einfach ee Kick sinn, eppes ze maachen, wat een als Kand verbuede krut, eng Aart a Weis, sech ze befreien. Spill roueg mam Iessen, wann dat dech frou mécht.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.

De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend an den Cesas ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.